Na parti di Africa ta kere cu un choco ta trece malesa pa mucha. Diferente cultura tin diferente creencia riba e choco. Ta considere un animal misterioso cu for di siglonan a capta atencion.

Choco ta bestianan si nan mester para tras di bo cas of dilanti bo cas cu nan ta trece fucu. Otro ta bisa cu Choco ta trece maldicion ban di nan cas, dus cu un hende ca unda lo bay muri, dus e ta bin trece un mal noticia. Na China ta compra Choco cu lamper pasobra ta ilumina anochi y cu tambor pasobra ta kibra silencio. Si pone imagen di shoko na casa esquina di cas, e chines nan ta kere cu esaki ta proteha nan contra lamper. Pero kico e shoko ta realmente? E shoko dje Aruba ta relativamente chikito y hasta den su species mes e ta mas chikito cu por ehemplo e otronan cu ta den region. Schalkers zijn van die beesten met hele hoge poten, heel karakteristiek vogeltje, een heel, heel leuk vogeltje als je hem ziet, hoge poten, grote ogen, lekker wollig. Dus wat dat betreft ook anders dan ja, een kerkuil, wat, wat een hele slanke witte uil is. E shoco ta di e specie Cunicularia, un nomber latino cu ta indica e forma di biba di e shoco. Cunicularia ta nifica minero, un discripcion corecto Pa e animal chikito aki. Shoko ta biba den hòlnan kobá, den teranan relativamente suabe òf den burakonan. Dos shokonan ta burrowing owls, nos ta yama nan holen uil, ke men nan mester tin un manera kon nan por dig, nan mester koba. I nan ta usa esei, juis p'esei, pa traha nan hòlnan pa nan nèshinan. Hopi biaha e hòlnan kita mi mane'e bo a bisa. Ku bo tin fop nèster tambe, pero aparte di esei, e nèshi berdadero tin por ehemplo tunnels ku por yega kuater meter trankil. Ke men bo por kompar'é ku un hòl di un koneho por ehemplo. I aparte di esei e tin mas di un entrada i salida. Kualker kos ke pasa den su entrada prinsipal e ta sali na otro banda. Na norte di India e kreensia ta ku si ke mira mihó ora ta anochi, lo mester kome wowo di shoko. E wowonan di e shoko sigur ta kapta atenshon. Un mirada ketu

Ja goed let op het gebied waar die zit en de indringers goed in de gaten houdt. Comparé por ejemplo cu nos mes, hende humano. Nos wowonan ta hinca den nos cashinan pero no ta fixed. Por ejemplo nos pabier nos wowo links, nos pabiernan rechts, ariba, abao, nos por move nan. E shoku no por haci esey. E shoku su wowonan ta echt gefixed, geset, den nan cashinan cu nan no por bira. Nan ta keda waku straño, bo sa ayi? Nan ta keda waku, waku. Isao, Yega serka, yega serka. E wowo di shou ku eihlik tin manera un kolo hel, basta fel, basta skèrpi. I sier, bo por haña e sierto gradonan, por ehemplo, di e kolo. Lo mester un tiki mas dòf òf un tiki mas ya kla. Su pupelnan ta hopi mas grandi ku tur otro bestia. Esei ta unda ku anochi den skur e ta wak kos ku nos no por wak. Ni e nachtkijkersnan por wak e detaye asina bon, pero un shoko si ta wak e kompleto. E por ta kon mas skur e ta mas mihor. Athena, E diosa di sabiduria a keda asina impreshoná pa e wowonan grandi i e apariensia solemne di e shoko i a hasi el e su favorito, su maskota. Asina tambe a krese e mito di e shoko komo animal sabí. Pa kompensá e falta di por bira su wowonan, e shoko a desaroyá otro karakterístika úniko, e por bira su nèk. Casi full rond, cada banda y hasta riba abou. E proberen su nek, paso ya e wowonan ta geset den nan cashi di wowo cu nan no por bira e wowonan mes. E tin un mane un membransi cu por habri y cera y por haci esey nan su antoho any time cu ta necesario, pero e mester di nek e ora ey pa por wak kico ta pasa banda dje. Y e nek ta eigenlijk algo increibel pasobra. Bo bisa e por bira casi tres cuart, ongeveer doscientos setenta grado e ta e ta bira trankil pa porque men e ta kinan e ta bira e paya ta bay para te ki tras neh e no ta bira claro trescientos sesenta pasobra e ora ey e ta full un otro cos. Na Alemania ora un shoko grita na momento cu un baby nace e mucha ey lo tin un bida infeliz.

Dor ku bruheria hopi bes ta wòrdu e hende nan ta pensa ku ta kosnan ku ta ku ta místiko, ku ta sosodé anochi den lugánan un poko skur. Shoko ta por bisa mayoria bes ta anochi bo ta wake. Na Colombia, ora un shoko grita serka di un kas, ta nifiká cu lo tin un morto. Pa haci e shoko mas misterioso ainda, su forma di bula ta unico, e ta totalmente silencioso. Anochi tambe hopi biaha ta hopi mas keto, kimente e ta hopi adapta pesey y juist e forma cu su hala nan tin y e primaries cu ta relativamente largo ta haci juist posibel cu e por.

Tur ta bedekt behalve su pienan i su pik, ya klaro su wowonan, pero for de rest tur ta bedekt ku pluma. E kompaktheid, bo ta bisa di di e plumanan riba otro, juist ta hasi el ku e por e por hasi ménos zonido posibel, i ya klaro e mester ta adaptá p'esei, pasobra e ta e ta e ta proi anochi tambe, no? Na Spaña, e storia ta ku e shoko ta un kantante spesial. te ora el a mira Hesus na krus. For di tempu ei, e ta ivitá lus i kanta solamente, Krus! Krus! E abilidat pa bula silensioso i fuerte ta duna e shoko e arma úniko pa buska su kuminda eksitosamente. E ta reuní tur e kalidatnan nesesario, bon bista, no por detekt'é fásil i e ta lihé. E ta un bestia ku ta kapta bestia anochi. Kemé meskos ku pushi tambe ta kapta anochi nan ta kapta. Kemé ku nan wowo e ta adaptá pa anochi. Esun rubiana ta mas tantu kome insekto, foral kevers, keversnan i tornan, na papia nos ta yama nan tor pero grandi nan. Of otro insektonan tambe, por ehemplo tirakochinan, nan sa nan sa bai pa nan tambe. I bon aparte di insekto relativamente grandi tambe nan por kome por ehemplo un un un kododo of un lagadishi. Hopi biaha tambe raton ku jaka. I pesai bo ta haña tambe ultimomente bo ta haña hopi shoko yos den bisindario unda hende ta biba. Y nan sa gewoon cu enan bo tin un steady voedsel supply, locual cu ta echt atrae enan y mantene nan enan tambe. Hopi biaha ta weso cu lana tokoos ta bay aden. Y e shoko ta un beste cu por adapta su mes masha, mi dice, facil n'esey. Despues di un tempo e por acumula tur esey cu no ta digesionabel. I despues e ta saka afó nan tin me ya holandes nan por ehemplo uilenbal nan tin me dame i hopi biaha esei ta duna bo bon indikashon kiko e ta konsistí kiko di e ta konsistí di e showko. Dunando kurso na maestro nan den skol. Toa nos a topa cu un choco cu auto a caba di dal. E curpa tabata cayente ainda. Anto door cu e ta morto caba, anto nos a haci un seccion riba djele, habiele. Anto eynan nos a mira kico tabata su cuminda di e anochi eynan. Den su stoma nos a haya e dia eynan e tabatin tiracochi, lisinbein, scarpion, dos scarpion. E tabatini tambe tor. Barbulet i un raton chikitu. Pero Shoko di su banda tambe tin enemigo. E enemigo ta mas tant ora nan ta chikitu nan ta kore mas si riesgo. Dor ku e ora einan nan no ta bula bon, e ora einan nan ta e polèch chikitunan i na enemigo e momentu ei nan ta wara wara i teish. I dor ku nan ta abou, si nan ta chikitu nan ta alanta den e habitat di kaskabel, kaskabel ta tambe ta koinan.